Mae Crew Celf, mae'r fideo yma yn disgrifio sut i fynd ati i greu arch arwyr superheroes. A dyma'r fideo cyntaf mewn cyfres. Heddi, dyn ni'n edrych ar pennau nhw a masks, mygydau. Felly, dyma chi'n trwy'n, a dyma Dyn ni'n cynta, masg syml siap yma. A wedyn ni, weithiau mae'r masgiau jyst gyda fatha outline o'r llygad, a jyst ei, ei adl yn wyn, heb roed y dots. Mae'n digwydd efo lot o'r comics, y gêm, y gwallt. A wrth gwrs mae arch arwyr yn gwisgo masks yn llawer o'r comics yn guddio ei gwir uh, hunaniaeth, eu gwir identity, pwy ydyn nhw. Um, ond dwi'n gallu gwneud pob math o fasgs gwahanol. Dechrau o'r syml fel yna, allan ni'n gwneud o bach yn fwy diddorol. So, siap, o'r llygaid. Fe ddylech am yr masks mae rai o'ch hoff archarwyr chi'n gwisgo. Nid un bach yn fwy. Siap iddo fe nawr. Nawr mae rai o'r masks just rhwng y llyged. Ond mae rai fatha'n mynd rownd ac yn cysylltu gyda gweddill gwisg yr archarwyr, archarwr. Na wneud mwy am wisgoedd yn y fideo nesaf. Meddyliwch sut mae'r masg yn ffitio mewn. Siap yn ychydig bach yn wahanol. Nawr, os chi moyn rwy'n llyged mewn, allwch chi'n neud. Ond mae'n edrych yn eitha cool heb hefyd, dwi'n meddwl. A mae'n lot o'r comics ma fel y pethau, maen nhw'n jyst yn gadael y llygad yn wyn pan maen nhw'n gwisgo'r masg. Allwch chi seilio'ch masks ar rai falle sy'n bod yn barod. Felly bod yr person yma ddim eisiau bod yn Batman, ond Buwchman! Felly mae'r masg yn rhyw fath o hanner masg a hanner uh, a helmet bron. Na ni. Buwchman. Neu falle bod chi moyn wneud rhywbeth o masg sydd yn rhan o pwyr, pwyrau'r arwr. So, falle bod chi'n licio rhywun fel Cyclops, un o'r X-Men, sy'n gallu seithi lasers allan o'i lyged. So, falle bod chi'n moyn rhywbeth o masg sy'n cuddio'r llyged ond sydd hefyd yn dangos rhyw fath o pwer. Fe troi hwn mewn i rhyw fath o a helmet cool. Allwch chi wneud beth bynnag chi'n moyn, ond Beth sy'n pwysig os ych chi'n gwneud comic gyda archarwyr mewn, yw bod nhw gyd yn edrych yn wahanol. Dyna un o'r pethau, un o'r prif resymau pan oedden nhw'n dylunio'r archarwyr yma, bod nhw gyd yn edrych yn wahanol. Oedd Marvel ar fel roed ar blaen pob comic. Oedd a just gwyneb yr arwr, fel pobl yn syth yn gwybod beth pwy oedd y comic yma amdan. So oedd y masks a'r personoliaeth nhw. dod trwyddo yn y masks yn glir iawn. Dyma un, falle wedi seilio rhywbeth tebyg i Spider-Man lle mae'r mae, mae masg yn rhan o'r wisg yn rhywbeth sy'n fatha cael ei wisgo dros y corff i gyd a mae clustiau'r gwallt, fatha popeth o dan y masg. Neu falle bod chi'n lygo fel Iron Man neu War Machine, lle really mae'r whisky gyd yn rhyw fath o siwt robotaidd maen nhw'n gwisgo. Ac eto mae'r masg jyst yn fath helmet i hwnna. Bron fel hen arf wisg, hen marchogion yn gwisgo. Mae'n eitha cool, allwch chi jyst mynd yn crazy a jyst, um, dyn ni rhywbeth yn robotaidd iawn, mae hwn bron fel Optimus Prime neu rhywbeth fel yna. Neu, falle bod eich arwr chi gyda fel hanner fel y peth robotaidd a hanner jyst i gwyneb nhw. Neu falle bod chi wedi gadael yr arwr heb fasg Os felly, newch yn siŵr bod nhw'n arwrol. Ydych chi wyneb sy'n edrych yn benderfynol yn barod i amddiffyn y byd. Arwyr dyn ni'n neud nawr, wrth gwrs. So newch nhw edrych yn gryf, falle eiliau cryf. Dwi'n gofio bod yn oedolion, felly bod yn blentyn, ond cofio, Bydd yn edrych yn gryf ac yn fewr fel hyn. Neu allwch chi wneud cymeriadau sydd yn sili lle mae'r masg bach yn dwp. Dyma Drainog Boy. Weithiau, nid masg yw a falle bod y person yn troi mewn i rhyw creadur gwahanol oherwydd y pwerau sydd gyda nhw. So dyma rhywun sydd fel hanner person, hanner neidr, a nid masg yw e, ond bod eu corff nhw'n gyfan yn troi. mewn i hanner neidr, hanner person. So ydych chi'n defnyddio darnau o neidr wrth i chi arlunio'r person. Mae hwnna'n gallu bod yn lot o hwyl. Bydd ydych am rhywun fel efo'r Hulk. Mae'n gwisgo masg ond mae'n cael Mae'r pwer yn newid sydd mae'n edrych i gorff. Mae'r opsiynau yn ddiddiwedd a mae lot o hwyl i dylunio cymeriadau trwy wneud masgiau cool neu yn edrych yn dda. Mae'n bach o liw ar ein. Bing! A dyna ni. Edrych yn cool. Mae'n gallu gweld sydd dwi wedi trio wneud y lliwiau a dywed chi falle pwy rai person sy'n siŵr pam fod buwch man yn las. Ond uh, dyna ni. So ewch ati, gyfwch hwyl wrth dylunio a lliwio eich masgiau gwynebau eich arch arwyr chi. Rydw her heddiw yn syml, dwi eisiau i chi ddylunio masgiau ar gyfer y gwynebau boring yma. Eisiau bod masgiau cool gyda chi. Felly, cael fi ffwrdd, ah, sgrin i ffwrdd, cael fi ar y ffwrdd, welai chi fori, hwyl.